Dîsa di rojnameyê de nirxandinek heye û jî nirxandina Fehîm Işik e. Fehîm Işik jî li ser encama hilbijartinê nivîsandiye û dibêje gelo dawî li hukmê Erdogan hat. Bi vî rengî nivîsek wî heye kerem kin.
Di hilbijartina domahî de rewşa Bakurê Kurdistanê kêm zêde dihate texmînkirin. Sedema vê texmînê helwesta hilbijêrên Kurd bû. Kurd bi rengekî polîtîk difikiriyan, ji ber vê jî ew ê li dijî kiryarên qirêjê destlatariya Erdogan biçûna ser sindoqan, wiha jî çêbû, çûne ser sindoqan û bi xurtî bi ser ketin, hemû qeyûman ji Kurdistanê qewirandin. Lê ya nedihate texmînkirin rewşa bajarên Tirkiyê bû. Rast e, Ew ê ku akp û MHPê di hin bajaran de bi taybetî li Enqerê ew ê winda bikira, li gorî anketên beriya hilbijartinên Stenbol li ortê bû. Tu kesek ji sedî sed behsa windakirina akpê ya li Stenbolê bi lê bi ne dikir. Ya herî balkêşî yekemîn derketina CHPê bû. CHP, Ji AKP'ê zêdetir deng girtin û bû partiya yekemîn. CHP'yî bi xwe jî li hemberî vê encamê şaş mabûn. Niha pirsa herî giring rewşa hikûmeta Erdogan e. Gelo li gorî vê encamê mirov dikarê bêjê dawî li hikûmeta Erdogan hatiye? Ya rast heke CHP qezenc bikira mirov dikarîbû bêjê dawî li hikûmê wî hatiye lê ne wisa ye. Belê. AKP'ê wenda kiriye, lê ya qezenc kiriye ne CHP ye. CHP ku heta niha bi AKP'ê re dida qezanckirin, niha jî bi xêra AKP'ê bûye partiya yekemîn. Em dikarin vê encamê vekirî şîrove bikin. Rewşa encamên Bakurê Kurdistanê ne tê de, li Tirkiyeyê siyaseta aborî û ya Xezzayê bandora xwe li hilbijartinan kir û bi Erdogan daxunda kirin. Însana êdî nikarîbû nan bibne malê xwe, yên teqawît êdî bi ne xizaniyê lê bi birçîbûnê dihatine kedîkirin. Ev siyaset bû sedema hêrseke mezin. Herwiha Erdogan li hemberî Filistîniyan Siyaseteke diro û derew dimeşand. Ji alîkî ve hêstên dînî bi kar tanî û ji aliyê din ve jî bi Îsraîlê re danûstandina xwe didomand. Ev yek jî bû sedem û ji çar milyon zêdetir hilbijêrên AKP'yî dengê xwe nedane Erdogan. Ji van dengan hinek çûne CHP'ê û para zêde jî çûne partiya Fatîh Erbaqan. Em dîse vegerin babeta xwe. Heke rewş ev bê, mirov bi hesanî nikarê bêjê dawî li hukmê Erdogan hatiye. Ji bo dawî li hukmê Erdogan were divê hêzên din ji helwesta Kurdan dersê bigirin. Ango, ne ku Erdogan ji ber siyaseta xwe winda bike, divê ew bi Erdogan bindine winda kirin. Di vê rewşê de ya herî girîng ew e ku divê partiyên din jî baş fam bikin ku yê rewşa welat dixê xetereyê siyaseta şer û dijminatiya li hemberî Kurda ye. Heke mesela Kurd bi riyeke aştiyane û bi danûstandinê neyê çareserkirin, ew ê dawî li şer neyê. Rastiyeke din jî ew e ku di çil salên borî de ya şer herî bêbext û zalmane bi pêş xist Erdogan bû. Lê dîse jî kurd teslîm nebûn û her wiha gelek caran zora artêşa duyemîn ya NATO'yê jî birin. Îro sedema feqîriyê jî, sedema durûtiya li hemberî gelê Filistînê jî ev siyaseta şer e. Heke partiyên din, Vê rastiyê fam nekin, dibe ku careke din bibne dûvikê Erdogan. Ji sala du hezar û pazdeh an heta niha bi dûvikbûnê li Erdogan dane qezençkirin. Berxwedana Kurdan hemû siyaseta qirêjiya Erdogan eşkere kir. Ev yek jî bû sedema windakirina AKP'ê. Vê rastiyê êdî divê hemû aliyên muxalîf fam bikin. Heke fam nekin, dawî li hukmê Erdogan nayê. Ev helwesta wan jî li qirkên wan de dimîne.